Э, бәйрәм территориясенә килгән һәрбер кеше үзен анда кирәкле дип санап, үзенә кызыклы ниндер ниндер урыннар табып, шушында көн әйләнәсендә нәрсәгәдер өйрәнеп, нәрсә өчендер сөенеп, нәрсәгәдер шатланып, кара мин бүген бәйрәмдә булдым дигән менә шушы эмоциональ, дип әйтик инде, күңел э, кичерешләр белән кайтырга тиеш дип исәплибез. Шуңа бәйле рәвештә без инде менә алдагы елларга э, белән чагыштырып карасак, Э, без бик күп мәйданчыклар өстәмә эшләргә эшләүне күз алдында тотабыз. Узган ел инде без бик күп эшләгән идек, быел тагын аларны да арттырып, э, гадәттәгечә инде сәгать э, унда пролог башланып китә инде, аннан соң унда 45-тә ул бетәр дип исәплибез, һәм унда 45-тә безнең бик күп мәйданчыклар эшләячәк. Төп мәйдан, мәйдан инде ул безнең төп сәхнә, шушы төп сәхнәдә концерт программасы бара, ул концерт программасы белән бергә параллель рәвештә Камаринская һәм Заваленка дигән концерт программалары бар. Аның берсендә, әйтик, Заваленкада обрядлар булса, Камаринскада анда инде рус җырлары дип әйтик инде, рус халык җырлары гына түгел, монда гомумән рус җырын яратучы төркемнәр. Рус җыр ансамбльләре, рус халык җыр ансамбльләре, рус җыр ансамбльләре, Аннан соң үзләре теләүчеләр, солистлар, кайсы бер гармунчылар шулардан менеп рус көйләрен уйнап э, шул кадәр төшәргә телиләр. Без инде менә э, аның инде үзенең программасы төзелгән. Сәгать 10-да э, 45-тән сәгать 14.00-га кадәр менә бу өч концерт мәйданчыгында эшләячәк. Алардан тыш тагын безнең быел эшләячәк чистай Ишек алды. Ишек алды дип әйтик инде аны Чистай районы авыл теге авыл йорты дип әйтик инде рус традициясенә мөнәсәбәтле күренешләр белән алар үзләренең критиклары белән киләләр. Шунда чәйләрен дә чиртәләр, коймакларын да шаталар дигәндәй. Һәм инде шул ук вакытта без менә башка еллардан аермалы буларак килә күренекле продюсер, этномузыколог, шуның өстенә үзе бик яхшы башкаручы, танылган дип әйтик инде рус халык җырларын башкару рус фольклор җырларын танылган башкаручы Сергей Николаевич Старостин ул рус Мәскәү рус дәүләт фольклор үзәгендә нематериальный культурный наследие буенча генераль директорның урынбасары булып эшли. Ул инде менә әлеге кинозалда дип әйтик инде киносеанслар аның киносеанслары булачак менә шул киносеансларында ул күрсәтәчәк үзенең фильмнарын ул инде Төрле Россия Федерациясендә яшәүче төрле-төрле Русларның этник төркемнәренә мөнәсәбәтле э, фильмнар э, музыкаль традицияләргә бәйле. Бер өлеше шуның ютубта э, да бар әлеге фильмнар, уларның культура каналында да тапшыру бар, яңанда да күрсәтә иде. Ләкин менә шушындый үзенчәлекле фильмнарны без инде үзебезнең фольклор төркемнәренә дә күрсәтербез, халык җыр ансамбльләре, халык җыр ансамбльләренә дә күрсәтербез дибез. Ләкин беренче чиратта безнең инде ихтыяҗыбыз Бераз арып киткәннән соң, кемнеңдер килеп, ипләп кенә шунда унбиде, ун-ун, унбиш минутны вакытны бушка уздырмыйча, бик кызыклы гына, гаҗәп э, үзенчәлекле фильмнарны карап утыру мөмкинлеге булыр дибез. Э, аның э, киносеанстан да, киносеанстан ерак түгел, э, күл буе урамында, Озерный дигән урам ул Никольская авылының э, әлеге күл буенда э, анда кичке уеннар, э, без инде аны рус, вечерочные дибез, русские вечерки, аңа бәйле интерактивлар теләсә кем ничек анда инде халык белән эшли белә торган төркемнәр киләләр алар мәсәлән сез килеп керәсез икән рәхәтләнеп алар белән бер рәткә басып әлеге уеннарны уйный аласыз димәк мишә уйнап кына калмадым карам моны өйрәндем дә бит әле дип беркадәр кемгәдер кызык та булыр шул ук вакытта инде гадәттә безнең беркадәр яшьрәкләр дип әйтик инде беркадәр яшьрәкләр дигәндә теге яшь Э, аралыгы ул э, сигез яшектә булырга мөмкин кырык сигез яшектә булырга мөмкин анда инде шушында ук шушы нигә инстаграмга төшү мөмкинлекләре э, мин караванда дигән кемгә кем өчендер ул хикмәтле архив мөһим аларны да без ул якны да уйладык бик матур туристларны җәлеп итүгә туристларны җәлеп итүгә бәйле һәм гомумән менә кызыксынып килгән кеше үзен Бер кат теге кибет базарда йөргән кебек сәүдә рәтләрен йөреп чыкканнан соң гына нәрсә эшләргә белмәсен дип түгел. Сәүдә рәте үз алдына, ә менә монысы инде шушы тагын сәүдә өчен түгел, ә сувенир алыр өчен түгел, ә киресенчә менә шушының өчен килгәннәр өчен анда инде безнең шулай ук мәйданнарыбыз бар. Аннары театр атманар ода дигән шулай ук бер мәйданчыгыбыз эшләячәк. Анда инде традицион рус костюм, халык костюмнарына бәйле үзенә күрә концерт программасы белән бергә ликбез дә алып барылачак. Ликбез дигән сүз инде монда сөйләү, күрсәтү, монысы ничек атала, шунда ук интерактивлар, шунда ук сораулар, шунда ук бүләкләр, ә бу нәрсә дип атала, менә шундыйрак форматта.